א גוטן, אזוי ווי ס'איז יעצט א עת צרה הי' ליעקב, און ס'גייט ארום א שרעקליכע מגיפה אויף די גאנצע וועלט, און ס'איז א מגיפה, האב איך געקלערט איז לטובת הציבור ארויפצוברענגען דא א אינטערוויו מיט א איש חשיבה, און ווער ס'וויל עס הערן זאל קען עס הערן, און די איש חשיבה איז פארצופאל מיין ניס, און איך בין איר א פעטער, איך דענק נאך פון אנפאנג פון ווען זי איז געבוירן ביז היינט, זי איז אויפגעצויגן ביי מיר אין שטוב, זי איז א היימישע חסידישע סאטמארע תלמידה וואס האט זיך געלערנט צו זיין א RN, דאס הייסט א נורס, און ספעציליזירט זיך אין ICU, דאס הייסט אינטענסיוו קעיר, און דאס איז איר ספעציאליטעט, און איז קודם א גוטן מיסיס מאסקאוויטש.
העלאו, א גוטן. א גוטן. סאו אונז האמיר אונז האמיר רעדן אביסל אין אידיש, טאקע נאר אין אידיש, אבער דארפסט זיך נישט צוריק האלטן פון נישט רעדן אין ענגלישע טערמס וואס מעדיקל טערמס וואס איז נויטיג צו זאגן אין ריעל סייענטיפיק טערמס. סאו קודם אביסל האב איך שוין אביסל פארגעשטעלט. וואסערע חשוב'ע בעקגראונד די האסט, און דיין מאן זיצט אין כולל, און די פירסט דיך א שטרענג אידישע לעבן, סאו פאר די אלע וואס ווילן הערן נאר פון באגלייבטע מענטשן, קענען זיך גאנץ גוט פארלאזן אויף דעם וואס די זאגסט, די ביסט דאך אלעס וואס די טוסט אין דיין לעבן גייסטו מיט הוראות הרבנים, סאו סאו איך וויל דיך נאר פרעגן דירעקטלי, יעצט גייט ארום די קאראנע וויירוס און און פאר אונז וועלן אריין גיין אביסל אין עקספלענעישן, אפשר קענסטו אביסל עקספלעינען וואס וואס איז דיין פאך אין איי סי יו? סאו איך בין א רעדזשיסטערד נורס

עס ווענדט זיך ווי קראנק די פעישענט איז, און און איך נעם קער און איך נעם קער פון אלעס פון טאפ צו באטעם, אלעס פון די פעישענט אסאך פון די פעישענטס מאוסט פון זיי זענען אויף רעספירעיטארס און אסאך מעדיקעישאן צו מאכן זייער אז זייער הארץ זאל קענען זאל ארבעטן, און אן דעם אן די מעדיקעישאנס און אן די מאשינען וואלטן זיי נישט געלעבט.
דאס הייסט די רעספרעיטער מאשין מיינט א מאשין די פעישענט האט נישט קיין אייגענע כוחות זי אדער ער האט נישט קיין כוחות צו אטעמען און די און די מאשין אטעמט פאר זיי אזוי צו זאגן? קארעקט יא ס'איז יא פעישענט וואס.

יא, דזשאסט א ליטל ביט טו עקספלעין פאר מענטשן, ווי איך פארשטיי, איך בין דאך נישט קיין מעדיקל עקספערט, ווען א ווען אקסידזשענעישן טוט זיך טוט זיך מעזשערן, יא, אונז הער מיר אביסל נויז אין די בעקגראונד, וויל איך זאגן פאר די עולם וואס וועט דאס הערן, אז דא רעדט מען מיט א מאמע פון פון צווילינג, פון צוויי טייערע אידישע קינדער מיוחסים, פון די אייניקלעך פון די גרעסטע צדיקים, סאו אביסל אז מען הערט א אידישע קול איז נאר א אידישע קול סאו עוועריבאדי איז גאנע בי עקסקיוזד ער דארף דארפן עקסקיוזן אז מען הערט אביסל קולות אבער סאו האסט עקספלעינד וואס הייסט אקסידזשעניזעישאן אז טאמער ס'קומט נישט גענוג אקסידזשען צו אלע אברים די קידניס די הארט די מח דער איז דער איז א פאסיביליטי אוו ריעל דעמעדזש איז דעט קארעקט?
יא יא דעט איז ווערי קארעקט. אקעי סאו אויב די קענסט עקספלעינען יעצט ביסטו אין ברוקלין ארבעטסטו אין די איי סי יו אין א האספיטעל און עס איז געווארן מוראדיג זייער שטרענג פארן עולם דא עס ווערט שטרענגער פון טאג צו טאג מען נעמט נישט די קינדער אין די סקולס האט מען פארמאכט אין די שילן די בחורים שיקט מען אהיים וויאזוי זעהט אויס

נײַנצן וואס דאס איז די קאראנא, אפילו ס'איז דא אזעלכע פאציענטן שוין אין די האספיטאל, די נעמסט קעיר דווקא פון די וואס זענען אין קריטיקעל קאנדישאן אלרעדי? יא.
איז די, סאו, פון וויפיל, אין דיין יוניט אין ניו יארק, ווי די, אין די שפיטאל ווי די ארבעטסט.

וואס זענען קראנק און דארפן אריינגיין אין איי סי יו אבער זיי ווארטן אין ליין ווייל די האספיטעל איז אווערלאודעד? יא. דאס איז איין זאך, און האו אר די סופלייס, אז דו דארפסט האבן כסדר ספעשל קליידער, אז דו דארפסט האבן ספעשל אוועראלס צו הערמעטיש פארמאכן. יור האול ביאינג איז דא גענוג, נאכדעם ווען מען ווערט פערטיג מיט די ארבעט דארף מען דאך עס אריינלייגן אין אינסינערעיטער, דארף דאך עס גיין אין גארביטש, האט די האספיטעל גענוג סופלייס פון מאסקס און אוועראלס וואס א מענטש וואס ארבעט אין אזא פלעיס דארף האבן? סאו אויף די מינוט האמיר אונז סופלייס.

ס'גאר נישט דא וואס צו טוהן, סאו דער איז אבסעלוטלי נאו מעדיקעישן אדער דען לייף סופארט, און און מ'ווארט וועט ער לעבן וועט ער שטארבן, ס'איז נישט דא קיין וועג עפעס צו עפעס א סארט אוו טעראפיוטיק וועי אז די מענטש זאל קענען סורווייווען די עפיסאוד.
סאו רייט נאו נאך נישט, ניין ס'איז נישט דא עני פראווען מעדיקעישאן וואס ארבעט, ס'איז דא מעדיקעישאן וואס מ אין טעארי טראכט מען אז ס'זאל ארבעטן, סאו עז א לעסט דיטש עפפארט געבט מען עס פאר די פעישענט זעהן אויב אפשר גייט עס מאכן א אימפראוומענט. סאו פאר וואס איך האב געזעהן אויף מיין יוניט ווי איך ארבעט איז אז די פעישענטס וואס זענען שוין געווען אין א מצב ווי מ'האט געדארפט נוצן די מעדיקעישאנס די וואס איז אפילו נישט פראווען האט עס נישט געמאכט גרויסע חילוק אין זייער אין זייער סימפטאמס.

פֿינף און פֿופֿציק. א פֿינף און פֿופֿציק יעריגע פרוי געזונט און שטארק און שוין פשוט אויסגעגאנגען, דעטס ריעלי פרייטענינג, דאס איז שרעקליך, השם ישמרני השם, סאו.

אוודאי, טאמער טאמער אפילו אונז ווער מיר דאך טרעגער, און און דו דו האסט ברוך השם איינע פון די גרעסטע צדיקי הדור ל ו צדיקי מיין זיידע, און ער דארף זיין געזונט און שטארק און אה, אזעלכע מענטשן זענען זייער וואנערעבל, אה, אה, איז איך עס ממש א מ- מ- ממש א וואס וואלסטו געזאגט צו אלע מענטשן וואס נעמען דאס אביסל לייט העדעדלי, איך מיין דעי ריעלי דאנט טעיק איט סיריעסלי, וואס וואלסטו געזאגט צו זיי?
סאו אויב מענטשן זענען נישט קאנסערנד וועגן זייער זייער אייגענע העלט און זיי פילן אז זייער ריסק איז לאו און זיי גייען נישט ווערן מעידזשערלי עפעקטעד זייער זיי זאלן פליז קאנסידערן מענטשן וואס זענען יא היי ריסק און וואס גייען אפילו אויב זענען עלדערלי.

קענסט שוין גיין. באט דעטס א הארעבל וועי אוו דיעלינג דעט וואלט בי א דיזעסטער אין אונזער קאמיוניטי אז מ'זאל זיך נעמען רעכענען מי יחיה און מי ימות אזוי ווי מ'זאגט אין ניסן התוקף השם ישמריני סאו עניוועיס די טוסט דעם אייבערשטנ'ס ארבעט און די ביסט מקיים מצוה יעדן טאג פון ביקור חולים יא. און איך קען דיך שוין דיין גאנץ לעבן זייט דו ביסט געקומען אויף דער וועלט, און דו ביסט טאקע א מתנה פאר אונזער גאנצע משפחה, סאו אונז זעמער אלע שטאלץ מיט דיר, מיט דיין ארבעט, און מיט דיין, אה, מען הערט דיין קינד, יא, איך האף אז ער הערט דעם פעטער. דעם עלטער פעטער. עניוועיס א גרויסער שכח איך האף אז די מענטשן וואס וועלן אויסהערן די קליפ זאלן נעמען זיך צום הארצן פון די שרעקליכע מצב וואס קען ארויסקומען אויב מען טוט נישט נעמען די זאך ערנסט אין די האנט. א גרויסע יישר כח, זיי געבענטשט.
א גוטע נאכט.